Chaining-i nena kawngpui an kan dunna lamah ngei chuan a kal leh a, ama duhthlanna ngeiin chu kawng chu a va kan nawn leh ta a. Mister Gu chu a in lamah rawn lang leh nghalin a nu nen an lo in be mek a. A nu chuan, I pa nen kan ngai lutuk che a, hmu tur che a rawn kal kan tum a, a remchang thei a ngem tiin dim dawi takin a rawn bia a. Gu Chuana chuan remchan lohna tur a awm hleinem tiin a lo chhang ve mai a. Mahse a nu chuan, Nangmah chauhin i awm reng a, i tan pawh a khawhar thlak dawn lutuk a, i bulah kan cheng ve tawh ang kan ti a a rawn ti nghal bawk a. Mahse Gu Chuana duhdan a ni ta tlat lo. Amah chaua khawsak chu a duh zawk thu leh midangte nena chen ho chu a tan a harsat zawk thu hrilh letin a nu chuan rem ti hram turin a lo ngen a. Chutih lai chuan a pa thinthawk a chhuak ta thut mai. Dah rawh, kan bulah pawh khawsa peih lo chu biak biak a ngai lo tiin call a rawn off sak hmiah a. Gu chuan a rawn lang zawmin accident a tawh hnuah a lung a chhiat vek hnuah chuan lunglem khawl hmanga nungdam a awm ve mai a nih lai te, a mihring puite lung ang a neih ve tak loh avanga a chak zawng leh a duh zawng a tih ve theih tak loh dan te ngaihtuah letin ei leh in tur a duh zawng tak tak te chu a khung bo tak vek lai te a ngaihtuah let a. A chang phei chuan a lung lem avang chuan na tuar in zan lamah pawh a mut thil theih loh phah fo va, a lung lem chuan thawm pengcheng te pawh a siam fo thin dan te chu a ngaihtuah let a. A heart rate san ber lai a, a taksa in electric a pek chhuah theih phei chuan midang te nena chen ho chu a tan thil theih a nih loh zia pawh a in hre chiang hle. Shining i muhil lai chu a nutein a rawn kai tho in phur zetin, I nutei hian kawr thar ka lo ngaihtuah sak che a, tho la in siam rawh a rawn ti sawk sawk a. Shining i chuan a han ha ve chin a, a lian em em mai a, sawisil sak vak chu nuam a ti chiah si lo. Nute, a lian deuh lo maw? a han ti nang nang a. A nu Teila chuan, I hanalh tawk chiah nih hi a lo la ti sauh sauh zui. A nu Tei sut hlui thawl zet chu hahin a na thar thawk tan turin a chhuak hnak hnak a. Kawngpuia chuan a thianpa unau ang mai a en zawk, Brother Hru ti a koh thin chuan lo nghak in, I inthuam dan chu a va hman lai ve lo ti nghal a. Hrianingi chuan hna a hmuh thar a thawh tan ni tur a nih thu chu hrilhin, Eng hna nge a? tiin Shu chuan a lo zawt nghal a. Phone call dawngin Hrianingi chuan a han chhang hmasa leh te te a. Engkim a felfai tawh maw? Anih chuan, Hei, ka lo zawm nghal dawn e, tiin a chhang a. Architecture company-a boss ber assistant hna ka dil ve a, min hnawl zet tawh hnuin thawk turin min rawn la leh si a, vawiin atanga zawm turin min ti ta nghal rum rum sia, hei ka kal dawn a nih hi tiin a hrilh a. Hru chuan, I hna tan ni ni bawk a, ka thlah ang che tiin car seat hnunga a thil pek, eitura rawn kensak teuh te chu hmuh tirin company thleng chuan a va thlah ta a. Shining-i chuan a thawmhnaw pawh a hnawk pui tawh nak lai chuan a kut lehlam lehlamin bag a la khai zui a. Shoe chu vai liamin a tawl hnung det det a. A hnunga cleaner pakhat nen chuan in su palhin a tlu hnawk a. A coat hak lai chu tui chuan a per ta chuai a. Cleaner chuan ka tihpalh lutuk, ka tihpalh tak zet a ni tiin a kai tho a. Shining-i chuan. A pui lo ka pi, ka tha lawm, tiin ta tho lo zet chuan kawngka lam a pan a. Nimin lama a luhna darthlalang a tih kehna lam bawk chu panin a harh chhuak zawk a. Darthlalangah chuan a hman theih loh tih chu ziakin an lo tar kalh tawh a. Zak thar leh thutin a che chhe thei lutuk chu a indem a. A thiannu Zhao Yanni chuan thuamhnaw dang rawn ken sakin bathroom-ah chuan a han inthlak leh sawk sawk a. A thian nu thuamhnaw in belin company ah chuan a lut ve ta nghal a. Team leader Wang Kai chuan Xiaoningi chu a lo nghak reng a, Hnaṭan nia boss aiin i rawn kal tlai em aw? a lo ti nghal a. Xiaoningi chuan ka tihpalh lutuk, hei thil pek ho te ka lo ken sak che u a tiin a thil khai chu a han pe a. Wang Kai chuan, Ka va lawm ve, tiin a nui nghal chui chui a. Boss chu a room ah a awm a va hmu ta che a ti a Shining i chu Mister Gu office ah chuan a lut ta nghal a Mister Gu leh Director Su an lo awm a Director Su chuan Shining i a hmuh ve leh chuan eng ti turin nge i lo kal a a va ti nghal a Shining in a chhan hma chuan Mister Gu chuan. Keimah no kal turin ka ti nih kha, vawiin ni atang chuan Jiashia Ning hi ka assistant leh ka driver a ni kawp ang, a ti ta nghal a. Director Su chuan, Ka lawmpui a che, tha takin i thawk dawn nia, tiin a chhuahsan a. Shia Ning-i chuan Mister Gu, Awh, boss, tiin a ko sual nawk nawk a. Mister Gu chuan midangte min koh danin Mister Gu tiin min ko mai rawh, a lo ti vat a. Shia Ning-i chuan, Mister Gu nimin khan min hnawl tawh sia, Vawiinah hian min la leh sia a han ti dek dek chu Mister Gu chuan I thaw duh loh chuan i bang thei reng a nia a rawn ti nghal a. Ban a duh loh thu chu Hrianingi chuan hrilh let nghal in Mister Gu chuan Ka kal duh na a min hruai kual le, puih ka ngai apiang a min puih hi i hna ni mai a, a bakah chuan company ah i awm reng ang tiin client te nen meeting nei turin an kal ta nghal a. Airport lam rawn langin Gu chuan a nu leh pa chu an fapa hmu turin an rawn thleng chiah a, Miss Sui chuan a lo hmuak a, Gu chuan an hmuak tura a tih thu te hrilhin airport an chhuahsan a. Meeting na hmun tur an thleng a, an luh dawnah chuan an company client he Sheng khan Xiaoningi chu rawn hmuhin, Hmeichhe driver khai ni maw? Hetah hian driver dan tih tur awm hleinem, chhuak rawh, a lo ti lui ngat a. Gu chuan a chuan ka assistant a nih hi a rawn ti nghal a, He hring chuan Hrianingi hnenah chuan, He hna i hmuh theih nan hian hmani zanah khan ka lakah chik che te i lo khel a ni maw? Chuan design company hi professional company a ni a, mahse designated driver mai mai, assistant atan in lak si chuan he project atan hi chuan kan thawhpui duh che u ka va ring lo ve, a ti sak sak a. Hrianingi chuan, Mister Gu, car ah ka lo nghak mai ang che chu, tiin chhuah san mai chu a han dil a. Mahse Gu chuan a phal lo va, Kan meeting thurel zawng zawng i lo ziah vek a ngai alawm, i lut ve ang, a ti lui ngat bawk a. Chutih lai chuan an client te company hotu ber Mister Chin chu rawn thlengin he hreng chuan a va welcome nghal a. Mahse Mister Chin chuan he hreng chu kal pelin Mister Gu chu chibai a rawn buk a, meeting turin an inzui lut ta hlawm a. Meeting lai pawh chuan Hesheng chuan Mister China hnenah chuan, Gu chuan a assistant chu designated driver mai mai, vawiin atanga assistant hna tan thawk tan ve chauh a nih thu sawiin, an company tan Gu chuan a company chu thawhpui tlak a nih lem loh thu te chu thiam takin a va hrilh a. Gu chuanah chuan, I ti dik khawp mai Hesheng, mahse kan company ve chung chuan, tu pawh a dream hlawhtlin pui duhtu chu A personality a tha nih phawt chuan kan hnar ngai lo, zirtir leh kaihhruai kan tum tlat a ni, tiin a chhang ta hmak a. Mister Chin pawh chuan tha a tiin a fak hle nghe nghe ta zawk a. Meeting an zawh chuan Gu Chuan leh Hrianingi chu haw turin car an pan a, Hrianingi chuan tui in tur la turin a kalsan a. Chutih lai chuan he hreng chu rawn lut fuh nawlhin Hrianingi chu a rawn bia a, a phone chu a rawn lak sak thut a, Bang lam chu pan puiin, Hmeichhe fel tak i ni a, min tihlim a nih ngat chuan pui i ngaih hun apiangah ka pui zel ang che tiin Hriawningii chu tih hlauh a tum a. Hriawningii chuan a tui bottle ken chu hmetin tui chuan a hmaiah a phuh ta vak a. Chu veleh Mister Gu chu an thawm hriain a rawn tlan lut a, he hreng chu a nghawngah rekin bangah chuan a nawr bet a. Khatiang khan ka assistant i khawih i tum a maw a ti nghal a. He Hreng chu a insawifiah nasa a, Hriawningyi chu police ko nghal turin a ti a. He Hreng chuan, Police chu ko lul suh, ka tih palh tak zet a ni Mister Gu tiin Hriawningyi hnenah pawh chuan ngaihdam a dil a. Hriawningyi chuan a phone a laksak thu chu lo hrilh vatin Mister Gu chuan He Hreng chu a thlah a. He Hreng chuan nuih tlawn pahin a phone chu a pe let a. A leh pek a awm a nih vaih chuan hre rawh, police station ah kan inhmu ang, tiin Hrianingi bana chuan chelhin a kai chhuak ta nghal a. Mister Gu chuan keiman ka khalh ang tiin chahbi chu a la a, an tlan chhuak ta nghal a. An haw kawngah chuan Hrianingi hnenah chuan, Engvangin nge tanpui turin min lo auh vat loh? Khatiang kha a thleng leh nih chuan tanpuitu a auh vat la, min rawn call nghal zel ang che, a ti a. A in an thlen chuan Hriauningii chuan Mister Gu hnenah chuan vawiin thil thleng avang chuan lawmthu hrilhin, Keimah vangin in thawh dunna tur a ti che vek ang tih ka hlau khawp mai. Ka tan chuan hetianga ka dream ka tihhlawhtlin theihna tur hna hi hmuh leh mai mai a harsa si a, min puihna zawng zawngah pawh ka lawm tak zet a ni tiin lawmthu a han hrilh luam a. Mister Gu chuan Nangmah vanga company tluk chhiat i hlau anih chuan i ngaihtuah thui lutuk anih chu. Chutiang a thleng lo ang, kan lut ange tiin luhsan a tum a. Hrianingi chuan, Boss, lawkin a rawn ti a. A notebook chu phawrhin car bangah chuan a han ziak malh malh a. Lehkha chu pawt thlahin, hei hi ka pe ang che, hlim reng la, hrisel tha ang che, a han ti a. Mister Gu chuan a han keu a tum a, I luh hnuah chauh en rawh tiin, Boss, a ni aw, i cool lutuk boss, ka idol i ni tiin hlim takin tlan pahin a rawn la au lauh lauh a. Gu Chuana chu inchhungah lutin chu lehkha chu a han keu pharh a, lehkha ah chuan pangpar lem a lo ziak a, vawiina i thusawi lai khan ka lo en reng che a, a phur awm dawn khawp mai, i thusawi lai khan i eng phet phet maw le tih hi a lo ziak tel a. Chuaningi chu a khumah thu in chhuna thil thleng kha a ngaihtuah let a, a boss chu pa a tiin huaisen a ti bawk a, a hmu hmeltha sawt a nih ang chu a moment ah hmeltha hmeltha hmeltha tih chu a han pause ve thawr a, a thian nu Yaniani pawh chuan a lo hmu ve bawk a. A tukah Hriauningyi chuan Mister Gu chu a intualah a lo nghak ran a. Mister Gu lo chhuah chuan, Breakfast ka lo siam che a, tukṭhuan ei loh mai mai hi i hriselna atan a ṭha lo a nia, a rawn ti vat a. Mister Gu chuan, Awle, kal phawt ila, tiin Company-a chuan Mister Gu chu rawn lang zawm nghal a. Hriauningyin tukṭhuan ei tur a ken sak chu a lo ei mawlh mawlh a. Chutihlai tak chuan Su Manlin rawn lutin Tukṭhuan ei tur a rawn ken luh sak ve bawk a. Mak tih hmel tak chuan Tukṭhuan i ei tawh law tiin a zawt nghal a. Mister Gu chuan, Aw, Hriauning-i hnenah min ken sak turin i hrilh lo em ni? a lo ti sam e ta. Su Man Lin chuan a sawi zawm duh lem lo. Art exhibition a awm dawn thu leh a buatsaihtu chu a mi ngaihsan em em mai a nih thu te hrilhin, Ticket pahnih ka nei a, kal dun ang hme ang tiin a sawm a. Mister Gu chuan a tha lawm, Hriauningyi pawh kal ve rawh se, inzir nan a duh ang a han ti zawm nghal a. Chu Manlin chuan, Mahse, ticket pahnih chauh alawm awm, tiin a hmel chu a lawm loh hmel hle mai a. Mister Gu chuan, Ticket chu Shengran-a ka lakbelh tir mai dawn alawm, buaina tur a awm hleinem, a ti zui nghal hmiah bawk a. Su Man Lin chuan Seo Ning-i hnenah chuan exhibition-a an kal dawn thu leh Mister Gu-an kal ve tura a tih thu chu hrilhin Seo Ning-i pawh chu a phur viau mai a. An inbiak lai chuan Seo Ning-i chuan phone call dawngin a han chhang chu a chhungte dam lohna avangin damdawiin-a kal nghal turin an lo hrilh a. Su Man Lin chuan a awm danah chuan ngaihṭha lovin engthil nge ni tiin a lo zawt ve nghal a. Chuaningi chuan in lamah emergency thila ka haw thut a ngai a, khawngaih takin chawlh min pe thei angem tiin a dil ta nghal zung zung a. Su Manlin chuan aw va haw mai rawh, ka lo sawi mai dawn nia tiin Sioningi chu a tlan chhuak nghal a. A chhuah hnu chuan Sioningi chu exhibition ah pawh a kal thei loh phah dawn tak avangin Su Manlin chu lawm takin a nui nghal a. Mister Gu nen chauh a an kal thei dawn tak avang chuan phur ru zetin darthlalang ah chuan a inmelh a inmelh tawh a. Yan hian i rawn langin Hrianing i thianpa Hru nen inhmuhin company pakhata thawk tlang an ni bawk a. Hru chuan, Hrianing i best friend i ni a, harsatna i neih phawt chuan min hrilh dawn nia, a lo ti ve bawk a. Chutih lai chuan Hrianing in Yan hian i chu rawn callin a nute in accident a tawh thu leh emergency room pawnah a nghah mek thu hrilhin in lamah a pi amah chauhin a awm si a, lohva awmpui turin a lo ngen a. Shua chuan, Hrianingi te inah ka thlah phawt ang che nga, kei chu damdawi in lamah ka va kal thung dawn nia tiin an kal dun ta nghal a. Mister Gu leh Su Man Lin chu exhibition a kal turin an rawn lang a, Mister Gu chuan Hrianingi awmna a rawn zawt nghal a, Su Man Lin chuan, Aah, a kal duh loh a ni maithei, a nih loh pawhin inthlak turin a haw a nia ang a ti ta daih a. Mahse Mister Gu chuan, Call rawh tiin Man Lin chuan a han call ta nghal a. Call a rawn chhan chuan Mister Gu chuan phone chu la in a awmna a zawt nghal a. Hriawningyi chuan ka mimal thilah chhuah ka ngai a, i lung ka ti awi lo hle ang tih ka hria, ka tih palh tak zet a ni a rawn ti a. Chutih lai chuan Jianmaiyi chhungkhat i ni em? Damdawi man leh enkawlna man hi vawiinah in pek nghal a ngai aw. Hetah hian sign la tiin nurse chuan lehkha rawn kengin a rawn sign tir a. Hrianingi chuan a sign zawh chuan Mister Gu chu be lehin Mister Gu chuan Khawngge i awm? a rawn ti ta nghal a. Damdawi inah chuan Mister Gu leh Su Man Lin chu rawn thleng ve nghalin thil awmzia an rawn zawt fiah a. Hrianingi chuan a nuteiin car accident a tawh thu leh a ngaihtuah awm loh thu chu hrilhin Mister Gu chuan a ngaihtuah hmel riau a hriat avangin Su Man Lin chuan Mister Gu chu elin a chik ru reng a. Mister Gu chuan Man Lin hnenah chuan bil a chhuak a, company sum atanga pek sak turin a hrilh a, Man Lin chu a kal ta nghal a. Hria Ning-i chuan chutianga company sum hman ve ringawt chu a thawk thar ve chauh si a, in thlahrun awm a tih thu a sawi a. Mister Gu chuan Thla leha i hlawh lak hunah kan cut mai dawn alawm, in thlahrunna tur engmah a awm lo tiin a chhang a. Hru chu rawn thleng ve che in bil pek lamah chuan buaina tur a awm lo a rawn ti lut a. Hrianingi chuan Mister Gu hnenah chuan, Hei hi ka thian tha em em, Tang Hru nih hi, Brother Hru hei hi Mister Gu nih hi tiin a inhmelhriat tir ve nghal a. Tang Hru chuan, Ka lang hmiang, bil la chhuak ila kan va pe nghal dawn nia, tiin Hrianingi chu a sawm ve ta nghal bawk a. Xiaoningi chuan a en tawn zak zak ringawt tawh a, Brother Hru, i pawisa ka puk chuan ka rilru a ti hah zawk ang. Ka hlawh atanga cut leh tura company sum puk zawk mai hi tha in ka hria tiin Mister Gu nen chuan bill chu an va ti fel ta zawk a. Man Lin leh Mister Gu chu car chhungah rawn langin haw turin an in phur chhuak a, Man Lin chuan Xiaoningi hi a mak riau mai tiin Mister Gu chuan, Ngati maw? a rawn ti sap a. Manlin chuan vawiinah pawh a thianpa kha mi mai mai a ni lo tih a hriat a, chuta karah pawisa hmang turin mi pahnihin phal takin in chhawp sak nghal a nia tiin tu pawh mai hian in en dan a danglam riau a ti ta nghal chiah a.